Insellmulkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa il-Ħadd it-Tajjeb minn triq tal-isptar. Ġifieri, it-triq żamm il-kleb. Eh, ma mhux l-isptar żamm il-kleb. L-isptar St. Luke's. Eh, eh. Edin il-pieta. Jo, gwarda manġa.
Jo, ma naqaw, diffiċla, la, imma. Ma s-pieta. Li gwarda manġa, ja bicċa mill-pieta, ma pieta. Li użgur li ħan taqqa ma bidem li jo vera passjonali dwar il-pieta.
Two and eight. Jekk joġbok, jekk m'għandniex żball inti s-sur Ruben Mifzud. Iva jienu. Kont għalliem, headmaster, illum deputy director, organista, floral designer. Missierek kien eks futboller il-Biba. Ekku.
Jienu. Mela hu, mela hu, mela hu. U inti ħad tkun qed tiddawwarha dawra mal-pietà illi naħseb ftit nies għandhom imħabba għall-pietà bħalek hawn ftit imma mhux eżaġerazzjoni ta' nies. U propju rrid tibda minn din it-triq. Eh, din hija triq ta' tfuliti. Eh, hija triq fej fej inti kien kien żmien fej kuna ħafna tfal ukoll, allura allura taf inti kull bib ikun hemm ikun hemm żewġ tfal li tal-familja l-oħra. Hija triq li tiġi taħt l-isptar, allura dik kienet teffettwanna anke l-lifestyle tagħna. Trid timxi mal-orarji tal-isptar. Jiġifieri l-isptar kellu l-visiting hours tiegħu, allura inti f'dawk il-ħinijiet trid toqgħod attent illi. Ma ċċaqlax il-karozza. Għax inkella għax inkella ma terġax tidħol lura. Kien ukoll kien ukoll jeffettwanna l-lifestyle ukoll għax jien naf meta jkollok xi qarib l-isptar kienu jiġu taf inti tiftakar il-familjari ġejjin. u jaraw jaraw il-marid l-isptar u mbagħad fl-istess ħin dejjem jiġu jistennew hawnhekk id-dar, allura dejjem xi ħadd tal-familja li qed jistenna biex jitla' l-isptar, eċċetera. Allura allura apparti apparti li aħna minn fuq il-bejt tagħna pereżempju kien hemm kien hemm il kien hemm il-maternity ward. Allura jien dejjem niftakar il-ħuti il-ħuti narhom narhom mit-tieqa taf itiru il-baby mit-tieqa ta' wara l-bejt li tiġi. U kien hemm iċ-ċumnija wkoll. Kien hemm iċ-ċumnija wkoll. U l-ambulanzi f'kull ħin. Pero fl-istess ħin, għax għalix nitilqu, tinżel in-nizla u mbagħad għandkom bellezza ta' eh, il-marina sabiħa, il-marina, il-marina sabiħa ħafna eh, u hemm il-landmark tal-lokalità li hija l-boat house eh, il-kunsill lokali fl-2000 kien irranġa allura saret saret il-landmark tagħna. Nibda nduru?
Tlaqna? Tlaqna.
U waqt li għaddejjin mill-pietà nistgħu ngħidu li nzertajna kja sħiħa u x'inhu għaddej għid. Eh, eh? Dan huwa l-grupp tal-armar, dan ħbib tiegħi tal-grupp tal-armar, eh, tal-grupp armar ta' barra u ma' nies bħali imwildin hawnhekk għax aħna aħna ħafna minna u aħna l-ewwel ġenerazzjoni li twilidna hawnhekk għaliex il-pietà ġew in-nies minn barra U mbagħad aħna l-ewwel l-ewwel ġenerazzjoni ta' nies li twieldu li twieldu hawnhekk il-Pietà. U dawn huma dawn huma dawn huma ħbieb tiegħi l-dilettanti tal-festa jaħdmu jaħdmu l-ħin kollu u eħe din qegħdin jippreparaw hawnhekk Triq id-Duluri saret saret qisu ċ-ċentru tal-festa minħabba l-wesgħa u l-armar li hawn f'dil-wesgħa u issa se ssir iktar. Għaliex? Għaliex issa din il-ġimgħa għall-ewwel darba se jkollna banda f'Tal-Pietà. Ġifieri f'Tal-Pietà ma kienx hawn banda. U din il-ġimgħa għall-ewwel darba se ddoqq l-ewwel darba l-banda tagħna. Mars kif jibda?
Kif qed tħossok ħajkolkom banda ġdida? Eh, ferħana ħafna u. Eh. Inseddu.
Il-klarinet.
Il-festa tajba.
ta' Santu Wistin. Ekku. Hawnhekk inti bdejt il-professjoni tiegħek, hux hekk? Eħe, ir-rabta tiegħi, ir-rabta tiegħi ma' Santu Ġnien l-ewwel nett, l-ewwel nett il-fatt li hawnhekk fi tfulitna aħna tal-Pietà ma kienx hawn ground fejn nilagħbu. Għalina l-ground tal-futbol fi tfulitna kien hawnhekk, jiġifieri aħna aħna f'dan il-ground klandestinament għax mhux suppost konna nidħlu għax dan huwa ground ta' skola, imma aħna konna aħna konna naqbżu naqbżu naqbżu l-grada jiġifieri u fix-xemx ta' wissu jiġifieri xemx tiżreġ u ngħaddu ġurnata sħiħa nilagħbu l-futbol hawnhekk jiġifieri Dak huwa parti minn tfulitna. Eh, Umbat ovvjament kif għadt inti eħe, meta gradwajt dak kien l-ewwel post tax-xogħol tiegħi, kont ngħix hawnhekk u fl-istess ħin naħdem naħdem hawnhekk ukoll, ġifieri tgħix tal-pieta u taħdem u taħdem fl-istess. Bil-pass. Niftakar b'nostalġija ġifieri Father Ray Frank Alanza li jagħmilli l-interview u taf inti tibda l-ewwel passi, l-ewwel passi fix-xogħol. Hawnhekk insellmulu.
Nispera ma saqsikx jekk qatt xħalt klandestinament fl Le kien jaf, kien jaf, probabli. Imma mbagħad ma tgħadda żmien ukoll kellek kariga oħra, u xek. Eħe, mbagħad wara ċertu wara ċertu żmien ma bqajx naħdem hawn, ma mbagħad erġajt ġejt lura ġejt lura għall-imħabba ta' ħajti speċi e, u kont kont headmaster tal-iskola e, għal ħames snin. E, li kien li kien mument sabiħ li tħossok tħossok ta' finti qed tagħmel l-effett fil-ħajja taż-żgħażagħ.

Ru, l-axħar post, naħseb huwa wieħed mill-iktar postijiet importanti għalik, u xek, il-Knisja. Tipparteċipa sew fiha. Le, għalija, għalija eh, kien post li xtaqt li niġu żgur, għax għalija kien il-post fej fej lilek anka minn tfulitek iħarġek fċertu ħiliet. Jiġifieri nammetti li d-dar għand il-ġenituri tiegħi jien kont imfisset li l-affarijiet insibhom lesti. Imma mbagħad hawnhekk, pereżempju, tgħallimt affarijiet li d-dar ma tgħallimtx. Jiġifieri jien naf id-dar qatt ma knist jien imma hawnhekk kont niknes. Id-dar Fit-tfulitna, fit-tfulitna hawnhekk kien il-post, anke ħabba li aħna raħal, raħal żgħir u reċenti, illi aħna ż-żgħażagħ u t-tfal ta' li aħna qisna l-ewwel, l-ewwel ġenerazzjoni li l-ġenituri tagħna għexu hawn u aħna twilidna hawn allura nħossu dik iċ-ċerta appartenenza, kien il-post fejn aħna niltaqgħu. Jiġifieri kien il-post fejn jgħallmek li inti titati xi ħaġa lura anke lill-komunità. Jiġifieri Għadna kont sagristan ukoll u x'hekk? Eħe, eħe, eħe, jiena jiena għal tmien snin kont sagristan, jien għandi għandi xogħol full time, imma imma mbagħad kont sagristan eh, voluntier eh, għal tmien snin eh, sa ftit ilu fil-fatt sa Novembru li għadda, eħe, u kont kont nieħu ħsieb kont nieħu ħsieb l-affarijiet. Organista. Kif għettilkom, kif għettilkom, fil-knisja, fil-knisja tispiċċa titgħallem kollox, ġveri jiena, jiena per eżempju, mużika ma nafx ħafna, ġveri, ġveri, ħdej minn jaf mużika. Imma ħabba li ma jkunx, ħabba li fil-knisja dak huwa l-identità tiegħu, li inti tagħti l-enerġija tiegħek, taftit mużika, tispiċċa organista. Jien naf nirranġa l-fjuri, spiċċajt floral artist. Isma' ċaġa li toltok fuq għad il-knisja li forsi m'għandix id-dawrien tagħha bħalma aħna mdorrijin fuq, hawnhekk għad li qegħdin fuq il-bejt ta' ċentru, hux hekk? Li ġiet suntiera. Ekku, ekku, ekku.
E, aħna, aħna, dan huwa dan huwa l-post li aħna nsejħulu t-suntier. Hawnhekk huwa l-post pereżempju hawnhekk konna nilagħbu l-futbol aħna. E, ġifieri, ġifieri hawnhekk. Hawnhekk hemm jaf kemm qalatu min jaf kemm niżel il-ballun niżla kollha u niżlu niġru warajh. Sa semmi isfel biex nerġgħu nġibuh. Eħe, huwa l-post li għalina l-identità, per eżempju nsemmi lil Fra Mark illi rawwem fina ċertu mħabba. U mbagħad Fra Xmun wara Fra Mark illi rawwem fina mbagħad ċertu ħiliet għax aħna konna kbirna. Mela meta konna żgħar Fra Mark rawwem fina hekk qisu l-ħeġġa. U mbagħad meta kbirna tawna r-responsabbiltajiet hekk. Jiġifieri dan il-post għalija u għal sħabi, insemmi xi wħud jien naf jiġuni f'moħħi Leo, Mark, Antoine Joseph. Għadini xi kedda biex nittegjon kollha daw ma' żewġ. Edha tittegjon inti. Isma, għax miegħek nistgħu nagħmlu naħseb xi 20 minuta għaddejħin, tajjeb. L-għonek grazzi tal-li oġbok id-dawwarna dawra, tajjeb. U vera, u rejtna il-pjeta minn point of view differenti u għol, grazzi. Grazzi. U aħna minnaw infakrukom fil-ħat li ġej, jarġa jkun hemm edizzjoni oħra ta' triq tagħna sa tant għamlu like u share.